Sɛ woba ɔman Ghana mu a, woyi nnipa du bi a wɔyɛ lice soup si hɔ a, ɛmu nson de kɔ nwɔtwe de beef to nkwan no mu. Beef yɛ nantwinam a yɛahyɛ no nkyene. Ne kɔfabae ne sɛ, tete no na fridge nni hɔ, ɛno nti na yɛn nananom hyɛ nam nkyene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛrensɛe. Na ɛberɛ kɔ n'anim no a yɛn nso yɛbɛtoo fridge no, yɛhu sɛ yɛn nananom deɛ no, ɔnni size. Ɛno nti na sɛ nnɛ wokɔ Ghana adwaman bi so a, wobɛhu Tolo beef, Odwan beef, ɛna Chinaloo, nantwinam, nso bi fi. Enti sɛ wohwɛ ha a, mewɔ nantwinam a mahohoro ho, pɛprɛ, hwentia, ɛsoro ne fam wisa, bay leaf, ɛna afei star, ɛna ɔpɛɛ mu no ara mu nso, ɛno ne adaa nkyene. Wobɛtumi de nketewa no bi ayɛ. Nti ɛnam no mede tissue paper, wobɛtumi de napkin ayɛ, mede repepa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmu nsuo nyinaa ɛbɛtwe. Mewie a na spices no mahwie ne nyinaa agu mu. Afei mɛhwirihwiri no, memfa me nsa nka firi sɛ nsa sɛe aduane. Afei na mama no nkyene asubɔ. Ɛyɛ nkyene no na ɛrebɛhyɛ nam no afiri porɔeɛ ho. Ɛno nti dodoɔ a ɛwɔ sɛ mede gu ho ma ɛtumi di saa dwuma no deɛ, ɛno na meyɛ no. Enti mayɛ no saa awie no, afei rɔba bowl no mede ne ti bɛkata so na mapia asi one corner bi, sɛ ade kye a na masan abɛhwɛ. Aane, ade akye, na wohwɛ a, ɛnam no ahosuo asesa, ɛnsɛee yɛ, na mmom nkyene no ama ani ayɛ tumm, ɛsiane sɛ ɛretwe nsuo no nyinaa afiri mu, nsuo no a ɛbɛma no aporo no, ɛretwe ne nyinaa afiri mu. Ɛno nti nsuo no na wohuu sɛ merehwie agu no. Madi kan aka sɛ meremfa me nsa nka, ɛfiri sɛ nsa tae sɛe aduane, Ɛno nti na mede dadeɛ yi renunu mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ na ɛwɔ aseɛ no, ɛbɛba abɛdi ani, na mede nkyene foforɔ asan agu ho. Bio, mewie a, mɛsan akata so, na mapia asi one corner kɔsi sɛ ne nnansa bɛduru. Nti ne nsra a ɛtwa toɔ mu ni, na mahu sɛ afei deɛ ɛnam no atumi ahyɛ ama adu mpɛnpɛnsoɔ a mɛtumi de asi hɔ, sɛ woamfa anhyɛ fridge mu koraa ɛsiane sɛ nkyene no adɔɔso na atwe ɛmu nsuo no nti no, ɛmporɔ. Na me deɛ mede me deɛ gu container bi a ɛte sei mu a na mede ne ti akata so na mede ahyɛ me freezer mu. kɔsi sɛ mede bɛyɛ aduane. Na wobɛbisa sɛ, deɛ aduane na wobɛtumi de ayɛ? Aane, m'abusua mu deɛ, yɛtaa de yɛ light soup ɛna anwa mo, ahaa, anwa mo ne beef ɛne koobi paa, mese ne dɛ, ahaa. Ɛno nti me dɔfoɔ yi, kɔsi sɛ mede adesua foforɔ ɛbɛbrɛ wo no, nea mesrɛ wo ara ne sɛ, ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie, ɛfiri sɛ, Wo ho hia me bye bye ei won subscribe yɛ a madaroma subscribe ma me wai ɛno nso ho hia me papaapa.